بیزی توں ایزی تھی گئے ہیں ماشاءاللہ فرسٹ تھی گئے ہیں اللہ پاک دے کرم نال وی آئی پی آزاد تھی گئے ہیں اور آج دا ماشاءاللہ پیرا کلچر سرائیکی کلچر دا ولاگ شروع ہے سارا خوبصورت جیاں اتھے سا لنگر دے انتظام کیتے مکان جین دے انہوں نے ذمہ لینے ذمہ لا کے ولا سا ویلے تے اپنا ولاگ دے اپنا کیبن اور اپنے کھوکے دے چل جائے روزی روٹی کرے سو تسا سناؤ صاحب ٹھیک ٹھاک ہونا تندرست ہو فٹ فاٹ ہو اللہ پاک تہاکوں سب کوں صحت دی بادشاہی تندرستی ݙیوے سارا تھوڑا گلے دے وچ پرابلم ہے درد ہے یعنی کہ گلے دے وچ بول بول کے نا کوئی مسئلہ کینی اللہ پاک صحت دی بادشاہی ݙیسی تساں ساڈے پیارے جے ویور دعا کریسو اور اللہ پاک صحت دی بادشاہی تندرستی دیسی اور امید کریسو تو آج دا ولاگ سارا پسند آسی جڑے رہو سارے نال اساں اج ایک الٹرا واچ منگائی ہے ان دی بھی ان باکسنگ کرنی تو وہ بھی ماحول لکھے نے ان باکسنگ دا

یہ بارو فصلہ دے وچ میرے کیا بندے سامنے جڑے ہیں فصلہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ گھا وڈ گئے تھا گھنہ نے تھا گھر اندر جانور پالے ہیں گئیاں منجا تے والونا کو ماشاءاللہ چارہ اتھاں ٹرانسفر اندر کرے سن تے والا ہی کھوے سن تے باقی دو سارا سارا نال ہے تے چارہ کھوے سن انہاں کو کیسا ہی تے کھڑے پیارے جے ویلاگ نال اے مکان نال آندہ پہ ایک سپورت کرے سن تے چل دیں اپنے کھوکھے دے سنگت باہر آ گئے ماشاءاللہ باہر دا کچھ ویدر اس طرح دے چار وجہ سا باہر آئے ہیں تے اپنا کیبن ماشاءاللہ ترے ڈین تو بند ہے ساڑھے کیبن دا حالات دیکھو صفائی تھئی ہوئی کہنی ویور آ گئے ماشاءاللہ خیر خریت نال اپنی روزی روٹی کرے نے اللہ پاک کو یاد کرے نے اللہ دے حکم نال ازانہ یعنی پین ویور ازانہ آمنجن وال کرے نے گال لو ویور ماشاءاللہ تھی گی نزانہ اور آج دا ویلوگ بڑا دلچسپ تھی ہونا لے باہر اساں آ گیا سے پیارے جے ماحول اچ خوبصورت جے ماحول اچ ترے دے بعد کیبن اپنا بند ہے تے ہن انشاءاللہ تعالی بانے روزی روٹی کرے نے اللہ پاک دا حکم گیٹ اپ بھرا تورے دا وہ گیٹ اپ اپنی پرانی اوقات تے آ گئے اللہ پر خیر تے بانیاں روزی روٹی کریندے باقی اج دے ولاگ میں دل چس تھیون آلے بیل آئیکن گھنٹی پریس کر کے تے سبسکرائب مار چھوڑو ماپتاں بھرا تے تاکو اج دا خوبصورت جا پیارا جا ماحول ویو چیک کروایا کیسا ہے پیارا جا کمنٹ کر کے دسنا اج دا کیا ماحول ہے میکو دا ویور بڑا مزہ مزہ اور نظارہ دیکھن دا نا بڑا چس آ گئی ہے کیونکہ ترے دن بعد باہر آئے تے ماحول دا مزہ ہی کچھ اپنا ہے لش پش کریندے روزی روٹی تے باندے ویور اللہ پر خیر زندگی بخیر

لیکن اساں کوشش کیتی اساں کہ اساں اپنے سارے پیارے سجن ویوراں کو وی ڈکھاؤ ماشاءاللہ ان دی ان باکسنگ کرین ہے دے دے وچ کیا نکلدا ہے اندا تے کو جڑے رہو ساڈے نال تک اساں ان باکسنگ کر کے دکھیندے پے ہیں ٹیپا شیپا ان دے سیلاں سیل پیک ہی وے دے دے پے وے نا یہ آن لائن سسٹم منگایا ہوئے تے ایندا پتہ لگ ویندے کہ ایندے چوں کیا سارے کیتے نکلدے تے کیا نئیں نکلدا باقی میں تساں سارے نال جڑے رہسو پیارا پیارا ہفتہ بھرا کمنٹ کریسو ساکو ڈسائے کہ ایندے چوں سلیم بھائی کیا نکلدے تے کیا نئیں نکلدا کھلیندے پئے ہیں نصیب ساڈا کیا وچوں نکلدے تے کیا نئیں نکلدا

اے یعنی کہ اساں آن لائن منگائی ہے اگاں بھی ٹیپاں شیپاں لگی ہوئی ہیں جڑیاں ہوئی ہیں تے ماشاءاللہ کو کھول کے دے دیں کھول ماحول پروٹو کھول دینے ہیں پچھو کیا نکل دے دے کیا نہیں نکل دا لیکن ہوندا تے فیک کے کام دیکھو شاید علی گال ہے مال پورا پاتا ہوں نے دل نہیں موتمی تھی نا کہ مال پورا ہو سی اے تو ماحول سارا چیک کر وینے ہونے

تے اے پیارا جا ایندا بیلڈ ہے ہاتھ تے پاون والا خوبصورت جیا تے باقی امید کرے تو کو پسند آسی باقی جڑے رہو تو کو پیارا جا ویلاگ اگا دکھینے خوبصورت جیا اے ساری آن پئی دے دے پے وے چلدی وی ہے میں دا کیا بات ہے باقی چلو اگا ماحول چیک کرے نے جڑے رہو سارے نال آف کر اے ویور نال ماشاءاللہ انہاں کارڈ دیتا ہے اندے تے انہاں لکھا ہے داستان جڑی بھی داستان ہے چائنا دی سمجھ نہیں لگدی کیا لکھا ہوئے ایلے وال پڑھے لکھے ہی ماشاءاللہ کینی سے اے آئی پیارا جے وی لاگ دا کو دکھے سو سپرائز ہے الٹرا واچ گھڑی دا برحال ہے تا کمال ویور اگن دیکھو کیا بن دے یہ دے دے پہ وینا چل دی پہ کیا بات ہے واہ ویور واہ سسٹم سارا ہے میں آدھا کہ اینڈ ہے

سارا کچھ تے مزید تساں جڑے رہو پیارا جی آپ کمنٹ کر کے ڈسائے ساکو کیا ماحول ہے تے کیا نہیں